ताहि दुआरे तऽ हम बेरियामे एलियै ने घूमे लए टहले लए आ जकरा देख लेबै खेतीमे ओकरा तऽ उठा कऽ पटकने हम छोड़बै नहि। आँय बेट खाउ की सब हमरा खेतमे घास काटत सैया डाही सब हूँ? ओकरा से के हम चूल्हिमे लगा देबै भत्तारके चूल्हिमे लगा देबै आँय आ तऽ हमरा ढाउ ढिल्ला भेल है के खेती पथारीके लागत आँय आ या कर सोखे साखे तोड़ लिया कर हम्म? अरे तोरी बहनी ठीके में एकटा मौगी जे घास काट रहल खेते बैठ का बुझा बुझा ये क्या था गे ये नीम धनिया ये ये रुक रुक ये बेला दिया गे ये बेसरमी ये तो लाल बिचार हो या लाल बिचार हो ये बेला दिया गे हां लाल बिचार हो या केकरा पूजे को खेमे तो बोली केकरा पूछ का

के हमरा खेत में हे दादा नहीं बाजू से हम कह दै छी हे देखै छी लाठी लाठी कान सुषमा के तोड़ देब सुषमा के हम हमरा त केकरा हमरा केकरा हाँ तोड़ देती तो हम तोड़ देबै हमरा? हम तकरा नहीं छोड़बै हाय, हाय, तो देखबै। कहते छै तुम अहाँ- जोर छी हम आय बड़ा बुझलियै? बचैया दोसरा के यहाँ झिमकी दे रहे भाई हम तो यहाँ कला पर मसाला पीस देब

खेत में कथी भगले जे हमरा खेत में या कथी भगली से अरे एक टा मौगी अपना खेत में जनेर कटल कौहन आ ताहि दुआरे बजलिए हन तऽ अपना सैह के फोन कऽ देलकै हन का आ तऽ लाठी सोटा सब चले वाला है बुझलिही हाँ हाँ ताहि दुआरे तू फाना तरह बन के या ठीक ठीक तो दू टाइम बाप के रहबै हाँ। तऽ भीड़ जेबै तऽ फेर जेबै

सरकार रुक जा बाप खाओ की रुक जाओ का धन मना दे छियो रुक रुक रुक रुक बाहर तो भगले हो हमरा बाप के तना पटकले तना तोरा गांव में पटकबो गांव में बउआ गर्व से हमर सीना चौड़ा भेला है। आइ हमर बेटा जे है एकटा बाप के जान बचेलक हन बाबू तू टेंशन नहीं करिहा तो हमरा फोन नहीं करता आ जब ही एन्ना क के लीजिए एन्ना क के मार दिए सारा तरीके तू तो हमरा जान ला ले तो तो ही नहीं कहा जा जिन खींचा जा उठो उठो धोखा से लगे धोखा से चल अपन लोग के देख के हाथ पर चलाल कर बेटा स्टाइल एन्ना क के तना लिया ना ते द्वारा लगे आय आज जब तू पीठ पर नहीं रहता तो दोनों सब मिल के हमरा भोटी चाका दी आइ तू एला बक पता मत जान बच्चा टका देते एते सस्ता भेलिया ते दुआरे भेलिया के बाप है ढोरबा सार के कुट्टी कुट्टी काट देबै ते दुआरे कोनो जगह झाट ओतना पीठ पर आइया तू हाँ, पीठ पर आइया आइ अपने घास हो ना बेटा किया जन्मेन छिए हाँ। उहे मौगी कटल कौन सबटा घाट अच्छा चल अपन ना भैंसी अपन भैंसी खाते भैंसी बेटा खा। खाओ की कहीं के आई मौगी तो इधर गेले सैया दाही कहीं के कहाँ गेले रे भाग गेलो भाग गेलो भाग गेले भाग गेलो नानी याद ओकरा आबि गेल होतै नानी याद बुझियो ओकर तक बात आई उल्टे छोरी आ सिनान जोरी करतै यो आई आ ताहि दुआरे करी तऽ सियाके फोन कऽ कऽ बजा लेलक आई हमर बेटा ककरो से कम है आई भोटी तऽ चका देतै का आ हड्डी हिला देतै करेलाके हड्डी कहलकै कि से हापै